ndza mamukele ka mahungu ya rimi ra xitsonga vito ndzi nyele timinyoko ku langutisa ka mahungu lawa rhangeke mahlweni ka awara leyi ximbeleri xa vunanga bya gospel a hundza emisaveni Max Scott Crossley u vonakarila eKhoto ya Majisitarata ya le Nyenyeni namuntlha. Yunivhesiti ya Wits yi languteriwa ku amukela xiviko lexi khumbaka ku xanisiwa eka timhaka ta masangu. Kasi eka ta mintlangu, mudzaberi wa xipano xa Senegal u vula leswaku se i nkarhi wa ku va xipano xa yena xi langutisa leswi xi swi sunguleke. Ntwanano exikarhi ka xipano xa Chippa United na xipano xa Orlando Pirates xa vatlangi a xi se hetiseka. Elester Coetzee u ta tiva hi vumundzuku byakwe vhiki leri taka. Xewani. Vaseketeri va xiyimbeleri xa vunanga bya gospel Lundi Thayimara loyi a hundzeke emisaveni va kombisile ku khumbeka emoyeni. Lundzi hundzile emisaveni matakuxana namuntlha xibedhlele xa Joni. Mavabyi ya rifuva na swiphiqo swa xivindzi hi swona leswi koxeke vutomi bya yena naswona a ri ku tshunguriweni exibedhlele xa Joni kusukela n'hweti ya Nhlangula-N'waxemu. Van'wana va vaseketeri va yena va vula leswaku va khumbekile swinene emoyeni hi rifu ra Luni. Van'wana lava rhumeleke marito yo chavelela i mayara wa doroba Herman Mashaba. Loko hi hala tlhelo, muyimbeleri wa vunanga bya jazz Thandi Klaasen Va heleketiwile endlwini ya yena ya makumu namuntlha swirhapeni swa Thomas Gube evuxeni bya doroba ra Joni. U lovile hikwalaho ka mavabyi ya mfukuzane naswona u lova a ri na makumenhungu ntsevu wa malembe hi vukhale exibedhlele xa Vosloorus vhiki leri nga hundza. Klassen u ta tsundzukiwa hi risimu ra yena ra Sophiatown eka ntirho wo n'wi tsundzuka hi Ravunharhu

Mark Scott Crosley wa nakarhele khoto ya majisitarata ya Linyenye namuntlha ku va a endla xikombelo xa beyili. U langutane na swihehlo swo lava ku dlaya mutirhi wa le purasini. Mhangu leyi yi humelerile eHolspruit hi n'hweti ya N'wendzamhala n'waxemu. Mark Scott Crosley u ve mulon'weni ya vanhu nakambe endzhaku ka loko a hlanuke swirhendze ku ringana ntlhanu wa mavhiki. U tinyiketile emaphoriseni ya Pitori endzhaku ka loko a ta va a hlambanyiwile tanihi munhu laha a nga ku tsutsumeni a tsutsumela nawu. Eka vhiki leri nga hundza, u tivonakarisile Khoto ya Majisitarati ya Linyenye ku hehliwa leswaku chayisele muntirho wa le purasini Silence Mabunda ku hlaya la nga tlhela onha riqingho rakwe ra le nyongeni. Mabunda a nga ha koti ku endla nchumu eka nkarhi wa sweswi. Muvulavuri wa maphorisa Mutlafela Mujapelo u vula leswaku va ta alana na xikombelo xa bail lexi nga ku endliweni hi Muhehliwa loko ku langutiwa eka mhaka ya leswaku i khale a ri ku tsutsumeni a va chava. Nandzu wakwe wu hundzeriwile emahlweni eka vhiki leri taka nakona wu hatameriwile exitokisini xa maphorisa. N'wansati na n'wana wakwe wa jaha exifundzheni-nkulu xa Limpopo va rihisiwile mali ya ntsengo wa makumembirhi mune wa magidi ya tirhandi ka loko va hehliwa hi nandzu wo mbeyetela nuna wakwe hi xipedi hi xikongomelo xo vavisa. Mehliwa Joyce Chauke wa makume mune ni tsevu wa malembe hi vukhale na n'wana wakwe Ndhavuko Chauke wa makume mbirhi mbirhi wa malembe va le mugangeni wa ka Xikundwa handle ka le ka Malamulele va chuchiwele ekhotsweni endzhaku ko hakela mali ya ndziho a khoto ya majisitarata ya ka Malamulele. Muahluri Daniel Maluleke u vula leswaku vehliwa lavambirhi ingi va dlayele n'wanuna Na kona a ku ri, loko ku ri na xiphiqo exikarhi ka n'wanuna na n'wansati va fanele va tshama hansi va burisana, ku nga ri ku va va dlayana no mbeyetelana. Muvulavuleri wa maphorisa Sasalaman, Warrant Officer Samuel Mantsimbi, u vula leswaku lavambirhi va va va khomiwile hi Ravuntlhanu vhiki leri nga hundza. Vandla ra Democratic Alliance ya Palamende ri kunguhata ku kombela xiyenge lexi lavisisaka matirhelo ya maphorisa lawa ya nga lulamangiki IPID ku lavisisa mukhomela mukhomixinari wa maphorisa ya tiko Kgomosho Phahlane mayelana na swihehlo leswintshwa leswi kumiweke hi khampani ya vulavisisi ya CPN. Mulweri wa vandla ya eka xiphorisa u vula leswaku ku na swihehlo leswintshwa eka swiviko leswi katsaka na ku tirhisiwa ka timali hi vusomfa. Hi hala tlhelo Komiti ya Xinkarhana ya Palamende leyi langutisaka matirhelo ya Nhlangano wa Vaxwetiko, SABC, yi koxe leswaku Holobye wa Ndzawulo ya Xiphorisa, Nathi Nhleko, a langutisa swihehlo swa rifu leswi khumbaka van'wana va vateki va mahungu va SABC. Leswi ta endzhaku ka loko xirho xa vandla ra DA eka komiti, Phumzile van Nam, a boxe leswaku un'wana wa vateki va mahungu u kume swixungeto swa rifu naswona u mangele mhaka leyi emaphoriseni. Swa ha te tano, un'wana wa xirho xa vandla ra African National Congress Patrick Chauke u solo mhaka leyi no kombela mutshami wa xitulu wa komiti Vincent Smith ku teka goza. Yunivhesiti ya Wits yi languteriwa ku amukela xiviko lexi khumbaka ku xanisiwa ka timhaka ta masangu, leswi khumbaka un'wana wa valeteri va xiyimo xa le henhla loyi a hehliwaka hi ku xanisa vavasati vanharhu lava va tshembisa ku va va humelela eka timhaka ta dyondzo ya vona loko yena a tivuyerisa hi timhaka ta masangu. Mahungu-ndlela lawa ya boxiwile hi nkarhi lowu a ri ku wiseni hi n'hweti ya Ndzhati. Eka mahungu yan'wana, Holobye wa Ndzawulo ya Tidyondzo ta le Hansi Blade Nzimande u vula leswaku Xikimi xo Pfuna Machudeni hi Timali xa NSFAS xi hakelele kwalomu ka 1.3 wa mamiliyoni ya tirhandi ku ya eka makumembirhi ntsevu wa tiyunivhesiti na tikholeji ku pfuna ku hakela swichudeni ku tsarisa kambe machudeni lawa i lawa ya humaka eka mindyangu leyi ya le vuswetini naswona mfumo wu karhi ku langutisa makungu mantshwa ku pfuna machudeni lawa ya kolotaka nkwama wa NSFAS lawa ya khumbaka ta matiko mambe holobye wa ndzawulo ya matiko mambe a Mexico u tiyisisa leswaku mfumo wa Mexico a wu nge vi xiphemu xo pfuna ka ku aka khumbi naswona president wa Mexico hi risile rendzo ra yena ro ya White House vhiki leri taka emasungulweni Muvulavuri wa White House u byerile vateki va mahungu ku ri ku pfuneta eka khumbi ku ta va ku vuyerisa vaakatiko va le Amerika. Loko hi langutisa eka ta mintlangu, Mudzaberi wa xipano xa Senegal, Aliou Cisse, u vula leswaku i nkarhi wa ku va xipano xa yena xi langutisa leswi xi sunguleke hi lembe ra magidimbirhi khumembirhi eka mphikizano wa Africa Cup of Nations, laha hlamuselaka leswaku eka siku ra mundzuku loko va hlangana na Cameroon eka ti-quarter finals va ta va va hetisisa swona. Xipano xa Senegal xi tikume ku ri xipano lexi pfumalaka ku va na xidlodlo ka Afcon, nakona va tshunelerile ka khume-ntlhanu wa malembe lawa ya hundzaka loko va fikelela tifayinali ro sungula laha ku suka kona xidlodlo lexi xi nga va balekela. Ntwanano exikarhi ka xipano xa Chippa United na xipano xa Orlando Pirates xa vatlangi a yi se hetisiseka tanihileswi vatlangi va xipano xa Pirates lava sayiniweke hi xipano xa United va nga se yaka eka xipano Ti Chilli Boys va tlhelele ePort Elizabeth ka loko va yile campaign a Cape Town kambe a ku se va na ku baleka nhlanga eka vatlangi lava sayiniweke hi xipano. Vhiki leri nga hundza mutshami wa xitulu eka xipano xa United, Siviwe Mpengesi u tiyisise leswaku xipano xi fikelerile ntwanano na xipano xa Bucks ku va va sayina mutlangi Justice Chabalala, Donald Mukondelela, Silo Jafta na Nkosinati Mtshiyani. Vumundzuku bya mudzaberi wa xipano xa rixaka Elaster Coetzee u ta tiva leswaku byi fike kwihi eka vhiki leri taka. Leswi va kona endzhaku ka loko nhlangano lowu fambisaka ntlangu wa rugby etiko ra Afrika-Dzonga wu ve wu humese xitatimende lexi kombisaka leswaku va ta tshama ehansi va hlengeletana laha swikhulu swa nhlangano eka ntlangu wa rugby va nga ta teka xiboho eka vumundzuku bya mudzaberi Endzhaku ka loko Mzaberi loyi se va hleri vo tala va kombisaka leswaku eka nkarhi wa sweswi a nga pfuni nchumu eka xipano xa rixaka leswi va kona ka loko muzaberi a va zaberi mitlangu ya khumembirhi ya ti-test laha a nga lo hlula ntsena ka mitlangu leyi ringanaka muni i ku hela ka mahungu ya rimi ra xitsonga kasi loko a ri mina nyeletwa ka minyuku ni ra hi hlangane nakambe nkarhi lowu taka inkomu